Хөрмәтле YouTube каналын карап баручы тугры милләттәшләребез, яшь тамашачыларыбыз. Бүген безнең менә бу YouTube каналының Яңа сәхифәсе Шәхесләребез дип атала. Инде безнең алдарак булган Яшел камин янында һәм Хәйбәт гайбәт тапшыруларын карап, лаек, ягъни лаек дип безгә менә болай иттереп баш бармагызны күрсәтүчеләргә дә рәхмәт. Һәм алга таба да без әле үзебезнең яңа проектларыбыз белән сезне уртаклашып барырбыз. Ә инде бүгенге темабыз,

Идел журналындагы чак менә ничектер күңелдә шул хәтле рәхәт булып калган Фәйзә аю рәшкәгә чаклар. Шул хакта хатирәләр белән уртаклашсагыз иде. Беренче мөхәрриребез башка эшкә күчкәч, кем аның урынына калыр инде дигән сорау булды. Без инде, әлбәттә, Идел коллективы бу урында Фәиз Зөлкәринәне күрдек. Билгеле, Иделгә килеп, анда эшләргә теләгән Бик күп башка кешеләр дә булып чыкты, чөнки ул вакытта Идел 120 мең тираж белән чыга, аның гонорарлары бик әйбәт иде. Шулай язучыларның, журналистларның абруйлары да зур булды. Ләкин безнең. Кич белән Фәизне беренче без сайлап алдык, коллектив сайлап алды, тышкы каршылыкларга карамастан. Менә ул мөхәррир булганнан соң Идел тагын да җанланып китте дияр идем мин. Чөнки Фәиз ул чын иҗат кешесе иде. Ул ничектер җылы учак кебек үз тирәсенә бик күп сәясәтчеләрне, артистларны, җырчыларны, башка һөнәрияләрне тартты һәм аның бүлмәсендә ничектер бер зыялылар клубы оешкан кебек булды. Ул инде үзенең чәен куеп җибәрер, тәм-томнарын чыгарыр һәм шушы Чәй эчкәндә шушы килгән кунаклар белән бик күп проблемалар күтәрелер иде. Бәхәсләр дә туар иде, әлбәттә. Фәиз һәркемне тыңлый белә торган иде ул. Ул менә әкрен генә тыңлый белер иде. Ул инде һәрвакытта шулай иттереп, бер аска карап, бер шулай иттереп кешеләргә карап алып, тыңлап торыр. Ләкин бөтен әйткән фикерләр белән килеште дип уйламыйм мин аны, килешми дә иде ул. Ахырдан саллы гына итеп, матур гына итеп, үзенең фикерен дә әйтеп куя торган иде. Аның кайбер фикерләре теге кунакларга ярап та бетмәгәндер, бәлки. Менә кеше турында нинди сүз әйтим дигәндә, аның үзенең сиңа булган мөнәсәбәтенә чыгып әйтәсең. Менә миңа килгәндә, Фәиз минем иҗатымда бик зур роль уйнады дип саныйм. Әгәр инде Ул минем иҗатыма карата салкын карашта булса һәм мине энә бетермәсә, мин бүген аның турында шушындый матур җылы сүзләр сөйли дә алмас идем. Иң беренче язган хикәяләремне, бәяннарымны Фәиз укыды. Мин инде ул нәрсә әйтер дип, нинди сүз әйтер иде китеп тормыйм, кулъязмамның чыкканын гына көтәм. Чөнки кулъязманың бер читендә бер генә сүз була торган иде, ул минем өчен ул томсылмы сүз иде инде. Ул әйбәт. Яисә булган бу. Яисә булган бу, әйе. Менә шушындый сүзләрдән соң, әлбәттә, инде менә э, тагын да иҗат итәсе килә иде. Һәм ул беркемне дә аермады. Аның өчен беренче беренче чиратта кешенең иҗаты булды. Менә тагын бер вакыйганы әйтәсем килә. Икенче кызым туганнан соң мин инде ял алып, өйдә утыра башладым һәм шунда Бер егет кергән дә, Әйдә, Фәиз, без аның урынына берәр кеше алыйк әле, менә шундый-шундый егетләр бар, дигән һәм Фәиз әйткән, Нәбирәне мин ун егетегезгә дә алыштырдым, дигән. Озак та үтмәде, үзе дә шалтыратты, Нәбирә ничек булса да җаен таб инде, чык инде, әйдә инде, сиңа бит бик күп хатлар килә, диде. Ул ул вакытта чынлап та хатлар бик күп килде, чөнки телефон дигән зәхмәт янына килеп кермәгән иде ул вакытта. Һәм шул хатларга җавапларын язырга кирәк иде, күбесеннары минем исемгә иде. Мин э, авырсынмадым, чыктым. Чөнки Фәизгә каршы килеп булмый торган иде. Һәм без менә бер төркем язучылар Фәиз дә шунда иде инде. Пин клуб исеменнән бөтен дөнья халыклары язучыларының форумына җыендык. Бергәләп барыбыз дип өметләндек, Фәиз белән бик әзерләндек. Икәү әле без аның белән доллар алыштырып бирдек. Ләкин шул җәйдә ул безнең арабыздан китеп барды. Бу шул хәтле зур югалту булды. Моны менә күңел әле дә кабул итә алмый. Менә минем Фәиз һаман күз алдында тора. Аның менә буйсыннары, йөзләр, кыяфәтләр күз алдында тора. Һәм бер күренеш бер вакытта да минем күз алдымнан китми, ул да булса, Фәиз әкрен генә авыл эченә ниндер бер көй көйли-көйли кереп утыр иде дә каршыңа. Һәм шул вакытта матур гына итеп сөйләшеп утырыр идек. Менә төрле темаларга сөйләшә идек инде. Әлбәттә, аның күбесе шу Идел тирәсендә булыр иде. Иделгә нәрсәләр кирәк, аны тагын ничек көчәйтеп җибәрә кирәк. Һәм ул шушы сөйләшкән арада беренче теманы сиңа заказ итеп калдыра. Инде ул заказны ул шимбәме, якшәмбеме үтәргә тырышасың. Һәм үтәгәнбездер дә, чөнки Фәиз бал системасы кертте. Син, Марат, хәтерлисең микән? Бал системасы кертте дә, Кем күп бал җыя, Фәиз шунарга үзеңнең хезмәт хакыңа өстәп бирә торган иде. Мин шул елларда акчага чумып калдым. Һәм чөнки... ул безнең э, татар матбугатының яңалыгы иде. Әйе, яңалык та иде.
Әйе, чөнки Фәиз әйткәнемчә, бернинди Булат дигәне бер булмады. Анда бит инде Ләис тәшләде, әйеме? Ләискә бернинди анда өстәмә булмады анда беркем дә менә теге бу минем энем монарга нәрсәдер языйм әле моны моны мактыйм әле дигән әйбер булмады әйткәнемчә Яхшы кешеләр турында бик матур хатирәләр саклана икән ул. Мин Фәйзне әле бүген дә сагынып искә алам. Рәхмәт, Нәбирә ханым. Аннары Фәйз абый гомер буе менә э, ялтыравык, э, арзанны

Шушы сәясәтләрдә теге сәясәтләрдән куркмыйча, милли сәясәтләрдән куркмыйча шушында кертеп җибәргән кеше бит ул. Урыны Узмах түрләренә бар. Шулай дип телибез әйме, дога кылганда без Фәйизның да исемен искә алабыз. Рәхмәт.